Ur zonenn euh, kartennoù post a rion ba emvod ur gelted ger Mersi d'or

Bon bah dematoc'h euh, te ouen dija hein, fromot bras on doutchula da bet lâret ur birionez hag en keniot e be ya en keniot peu jur en em gavan dirak kanerez a skrivagnerez sexian un akabé Oh, n'out ket mat.
Aka- akabé pe ardromez klebelot brec'h hein, de la rode ur paf diomni quoi. Eh ya, deut 'cheu deut 'cheu tout skrivañ traoù hudur hañv eo wenn. E kredaen e reot chupet an dud aveit lan ur pozioù, hiniv e vo retort chomet un traoù war o choug un tamm. Eh ya, chemm-toemm eo an amzer hiniv ha chemm-toemm eo ba'r studio. Euh, mailhañ da lan doc'h peurrest ur pozioù ha peurrest pozioù ar ganenn ur gouloù bev ho peus skrivet. Setu prest ta ? Neuzen, lezomp ar gouloù bev, c'hoant 'm eus da dredan ha da darzh e-barzh c'hoazh ha c'hoazh. Skieuvet-tre brav e brezhoneg. Hein. Ah, Uizou, Uizou Rutan, el liv an album
Ozon ket petra.
Lezomp ar gouloù bev, pebezh abadenn etre daou, trouz ha tav, ma breizhad brav. Eh, Un dra sonn 'vo skrivet aveit da en chat. Ya, ya, ya. Just, just.
Chilaou, chuchu-muchu, itre kroc'hen ha kroc'hen, lezomp ar gouloù bev mar plij, Selaou chuchu-muchu da dredan em zredan, lezomp ar goulou-bev mar plij. E an dra-sen eo sacré, sacré amprouadur kemmadurioù evel hon lâret tuchon. Euh, bon, bah, kendac'han, kendac'han, bah, de la rode em eus klasket-mi eue euh, sevel kanenev e bronek. Ok. Ha me gav genaen e ur duir genor sevel kanenev e bronek, pe duir pe velaket e garle- e galleg ar lec'h. Ya. Ne tu ken brav a duir euzou un tamm viloc'h. Yeah. Dre, dre skouer, bah, un deal on eus recevet... viloc'h e brezhoneg evit gwir. Hein. Douchonch
Un deal on eus recevet leur slanda, nous aimons gwreit euh, urganen de ron, euh, mais très sur mode une tame euh, ur pogieu, je tu, oui. Marie-Vonnie, les une touldu,

Bon, me teu chen sutil, hein, un anzav, met me tra un peu lakaet e galleg Marivonne, un trou noir. M'en dit carré, mais ne teu, ne teu chen bravo. Hein. Bon, duré e kal bravo ar geria e brehoneg ei di galleg, hein, dre skouer, goût de rot penaos velarat, ba Alex, tiens, penaos velarat erotik e brehoneg.
Donc, voyez de meus Orgedus.
Penaos ? Orgetus.
Orgetus.
Met tuzhout a ra toc'h Erotek ivez. Zon erogen Yael.
O yañchet em bet. Emaint o ouiañ da mat. Ouiañ Ya, da soñj ya. Tachad kaswant. Bravo.
Bravo, hein Éruption Gwendal.

Ur pern o chom mat-tre aveit un ann all aveit pakenn miriet. Setu eñ me Lleuwen achiwe adalek beurma ne zebaint chet chignenn mui, ha soñj 'm eus ur blez paset pa 'm boa skrivet ur gronikenn penaos tapil miriet, eo me lavaret e chome ul lib teltenn Radio Bro Gwened da noz. Setu emgav int oa àr-lerc'h o sonadeg ha mar plij, lezomp ar gouloù bev.

Lezomp ar c'houloù bev. C'hoant meus da tredañ. Merci do Roderic, merci d'avoir avait là. Ou... Bah, nitra. Bah, ya, ben oar, mechal, vous tu, tu me tuem bar studio, peut dire.

Un deiziad resis evit daou wech echuiñ echuiñ an traoù mat. 'Meus ket c'hoant mont re vuan kwa. Bon, merci doc'h da bout deuet amañ ba'r studio 'ba an Oriant daveit aveit komziñ roc'h hag ur sonorer hag ur sonadeg hag vo inoar 'ba Kebrer ha benn ar war ha benn ar war 'ba 'ba Palez Rendalieu. Merci doc'h. Mersi bras deoc'h.